Robin. Joël. Bass du éischter Top, éischter Bottom, éischter Up, Down, Charm oder Strange?
Ech menge Strange trëfft et relativ gutt. Wéi ass dat bei där? Ech mengen Charm, mee leading to Top. Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, Freides Mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Ma wëllkomm bei Maybe Sex. Mir schwätzen dës Episod iwwer Begrëfflechkeeten, déi sech aus aktiven a passive Rollen erginn, fir et mol esou ze nennen. Dat, wat mer elo grad opgezielt hunn, dat sinn éischter Positioune vu Quarks an der Physik, déi awer witzegerweis eeben och Top a Bottom dran hunn, wat ganz geleefeg Wierder sinn, déi engem sou am Gay Sex oder am BDSM Kontext kënnen entgéint kommen. Wéini hues du fir d'éischt vun deene Wierder héieren, Robin?
Oh ech mengen do war ech relativ jonk, also ech ka lo keen Alter drop setzen, mee ech weess awer dass et mech deemools iwwerfuerdert huet. an dass ech vun deene Begrëffer erschloe gi sinn an d'Gefill hat, dass ech mech elo misst fir eppes dovun decidéieren. An et huet länger gebraucht, bis ech mech wierklech roueg a reflektéiert dermat auserneegesat hunn a mäi Fridde mat deenen dach komesche Begrëffer fonnt hunn. Wéi war dat bei där?
Ech mengen, ech war sou 15 Joer laang verwirrt vun deene Wierder an iergendwann hunn ech erausfonnt, wat se giffe genee heeschen a wat och d'Ënnerscheeder zwësche verschiddene Begrëffer wieren, déi sech immens no sinn. An jo, mëttlerweil hunn ech mäi Fridden domadder fonnt an hunn awer och staark Meenungen dozou, wéi oft déi Wierder verwennt ginn a wou se vläicht net immens passend sinn. Mee fir unzefänke kënne mer jo einfach mol de Méi wéi Sex Dictionnaire opschloen an eis Definitioune virliesen oder virsoen. Wat ass dann eng Persoun, déi toppt oder een Topp, eng Topp? Also meng Liblingsdefinitioun vun Topp ass déi Persoun, déi d'Aktioun gëtt, dat heescht, déi einfach e méi aktive Part playt an enger sexueller Situatioun. A meng Liiblingsdefinitioun vu Bottom ass dann déi Persoun, déi d'Aktioun kritt, egal wéi déi elo ausgesäit.
An dann gëtt et nach Switch, wat och heiansdo Versatile genannt gëtt, oder bei gewëssen Datingplattformen, déi schlecht Iwwersetzungen hunn, och Schalter, ass eng Persoun, déi zwëschen deene méi aktiven a méi passive Rolle wiessele kann.
Ech muss soen, wat ech laang mat nee verwiesselt hunn oder ganz interchangeably einfach gebraucht hunn, ass Top Switch an Dom Sub, also Dominant Submissive. Dom a Sub ass am Fong éischter eng Dynamik, déi sech méi a BDSM fënnt, éischter.

anhuele kann an huele wëll, déi gären hin an hier wiesselt oder mol enker déi eng, mol enker déi aner Positioun unhëlt. A menger Meenung no kënnt déi Verwirrung vun deenen, also vun Top mat Domm a vu Bottom mat Sub, e bëssen och dohier, dat d'Switch halt ëmmer an der Mëtt ass bei deenen zwou Geschichten a sech dat jo net ëmmer esou einfach trenne léisst. Och Also ech denken dat Top a Bottom vill aus dem Gay Sex kënnt oder einfach aus aus enger queerer Erfahrung vu Sex an halt Dom a Sub aus dem BDSM Beräich. Mee vue dat dat e Venn Diagramm ass wou giff ech elo mol behaapten bal e Krees ass, vläicht net ganz mee bal, ginn et natierlech ganz vill Iwwerlappunge vun deene Begrëffer an dofir ass et net ëmmer ganz einfach fir se auserneen ze halen an et verwiesselt een se oft. Ech hunn nach zwee esou Begrëffer oder esou, dat si keng Reedewendungen, mä esou, jo, Begrëffer opgeschriwwen, déi mengen ech éischter aus dem BDSM-Beräich kommen, déi Topping from the bottom heeschen An deen anere Begrëff ass Service Top. Hues du déi schonn eng Kéier héieren, déi Begrëffer? Jo, also Service Top ass eppes, wat mer immens bekannt ass. Korrigéier mech, wann ech et elo komplett falsch erklären, mee mäi Verständnis vu Service Top ass eng Persoun, déi um Top ass, also déi toppt, déi déi méi aktiv Roll huet an déi déi aner Persoun am Fong zervéiert, an deem Sënn, datt se der anerer Persoun hire Pleséier wäit iwwert hire stellt, an zum Beispill e Service Top, wa mer d'Iwwerschneidungen tëscht Dom Sub an Top Bottom huelen, e Service Top, Ass am BDSM Beräich oft an der submissive role, net onbedéngt, awer kann och an der submissive role sinn an dann den Dom quasi befriddegen. Genau, also esou hätt ech dat och elo erkläert, halt eben och mat deem et kann esou sinn, et muss awer net esou sinn, ech mengen dat ass och wichteg. A mat topping from the bottom mengt een dat Leit an enger méi passiver Roll sinn, awer dann trotzdeem méi Muecht iwwert déi aner Persoun hunn an där Situatioun oder méi Muecht ausüben oder hir Wënsch souzesoen duerchgesat kréien. Dat ass elo e bëssen eng Formuléierung, déi no méi
Gewalt kléngt. Gewalt kléngt wéi, wéi vläicht geduecht ass, mee dat kënne jo och einfach ganz subtil Saache sinn, déi dozou féieren, beziehungsweis halt einfach e konsensuelle Muechttransfert. Jo, an ech mengen, dat ass och ganz wichteg no enke ze ënnersträichen. Also wa mer vun domm, sub an top, bottom schwätzen, dann menge mär domat natierlech konsensuell Begéignungen, an deene Leit sech aus fräiem Wëllen an déi Positioune beginn an net doran forcéiert ginn.
Vläicht kënne mer kuerz e bëssen iwwer Penetratioun schwätzen. Een Thema, iwwer dat mer jo schonn emol heiansdo geschwat hunn hei am Podcast. Ech hunn nämlech d'Gefill, dat grad wann et ëm esou gay as in schwul le Sex geet an dann iwwer Tom, iwwer Tom, iwwer Top, Bottom a Switch geschwat gëtt, dat et dann oft dorëms geet, ween ween penetréiert. An ech fannen, dat kann natierlech een Deel dovunner sinn. Ech fannen awer, datt dat deelweis e bëssen esou eng immens reduzéiert Vue dovunner ass, wat et kann heeschen ze toppen oder wat et kann heeschen Bottom ze sinn. A wann zwou Persoune Switch sinn, dann ass dat vläicht esouguer nach eng ganz aner Diskussioun. Mee dat Topping from the bottom, dat kann, mengen ech, och gutt sinn, wann een déi Persoun ass, déi penetréiert gëtt. An et kann een dann trotzdeem quasi uewe sinn an de Muechtverhältnisser an an deem, wat grad passéiert. Ech fannen, et gëtt bei där ganzer Diskussioun ronderëm ween gëtt penetréiert, gëtt et een interessante Begrëff, op deen ech ëmmer erëm stoussen, ech weess net genau wou en erfonnt ginn ass, wahrscheinlech op Tumblr, mee esou wierklech weess ech et net, deen nennt sech Circlusion an domadder ass einfach den Akt vun eppes ëmschléisse gemengt, dat heescht, et ass quasi déi Persoun déi penetréiert gëtt an enger aktiver Roll oder si gesäit een dat penetréiert ginn als eppes Aktives. Dat ass elo scho e bësse schwéier, fir et esou auszedrécken, mee et zirkluméiert een halt einfach eng aner Persoun. An ech fannen dat interessant, fir driwwer nozedenken oder fir einfach emol d'Perspektiv ze wiesselen a fir net ëmmer vu. X penetréiert Y ze schwätzen, mee halt einfach och d'Perspektiv e bëssen ze änneren. An ech fannen, do kënnen et scho ganz einfach esou vanilla Sexpositioune sinn, déi e kompletten Ënnerscheed maachen. Also wann eng Persoun mech reit, da sinn ech net onbedéngt déi Persoun, déi on top ass an déi méi aktiv ass, och wann ech déi Persoun sinn, déi penetréiert. Jo, dat weist jo am Fong och, dass déi Grenzen immens flu sinn. An ech mengen och sou popkulturell sinn déi Ënnerscheeder immens staark zementéiert. Also et ginn immens vill Memes iwwer Bottom, Tops, Dom, Doms a Subs, wéi déi ze sinn hunn, wat déi maache muss, wéi en Dom ausgesäit, wéi e Sub ausgesäit, wéi en Top ausgesäit, wéi e Bottom ausgesäit. An dobäi sinn, also grad d'Existenz vu Leit, déi sech selwer als Switch bezeechnen, weist am Fong och schonn, wéi flou déi Grenzen am Fong kënne sinn. An ech fannen däi Beispill mam Reiden en immens gutt Beispill, well dat dat einfach wahnsinneg gutt illustréiert, wou déi Grenzen do verschwamme kënnen.
Wat ginn et dann fir Stereotyppen fir déi Leit déi se net kennen? Also ech mengen een Stereotyp deen et vu virun allem vu Bottoms mee och vu Subs gëtt ass dass se immens passiv sinn. Et gëtt sou, also et ginn 100.000 Memes iwwert ah zwee Leit si mega gutt beieneen mee da fannen se aus dass se allebéid Bottoms sinn an dann giffen se jo nëmmen nieftenee leien an näischt giff geschéien well jiddwereen drop waart dass deen aneren eppes mécht. Wat ka sinn, mee wat awer net muss sinn, wann eng Persoun sech als Bottom oder an oder Sub identifizéiert. A gläichzäiteg mengen och sou déi Notion oder déi Notioun vu Passivitéit ass immens staark zu Bottoms a Subs gelinkt. Also datt déi Leit deelweis och dofir geschéimt ginn, datt se nëmmen huelen an näischt ginn, Also do ass e riise Rateschwanztoun vu Stereotypen déi et ginn, gläichzäiteg hunn d'Hobbs, datt déi absolut ëmmer mussen de staarke Mann sinn an och wa mer vu Penetratioun schwätzen, datt, ech hunn och schonn héieren, datt wann ee penetréiert gëtt, datt en dann net kann top sinn, well dat jo dann, oder net kann dominant sinn, well dat net domat zesummenhänkt an déi dominant Persoun, déi Persoun déi uewen ass, muss déi sinn déi penetréiert. Wou mer och rëm ganz séier a männlech a Weiblechkeetsbiller raginn.
Jo, et kléngt rëm wéi an de Fofzeger, wann ech sou Saachen héieren. Jo.
Oder wéi bei am Sigmund Freud sengem Cabinet médical, ech weess et net. Also vläicht fänke mer mol u mat där Passivitéit a vläicht och mat penetréiert ginn. Ech hunn d'Gefill, dat gëtt oft als weiblech konnotéiert. Absolut. An domadder natierlech an eiser Gesellschaft direkt ofgewäert an ass awer dann oft och mat verschiddene rigide Standarden a vläicht esouguer esou Schéinheetsidealer an esou weider verbonnen, déi et beim Top vläicht net esou ginn, géif ech elo mol spekuléieren. Also dat weist sech duerch déi Bottom-Shame, elo schonn ugeschwat, och dorunner, datt een dann grad an der Gay-Community dann, awer oft esou Saachen héiert oder liest wéi, Jo, als Bottom hues du esou an esou ze sinn an du muss extrem op deng Hygiène oppassen an dann ginn et Firmen, déi der Bottom Friendly Diet verkafe wëllen, dass du och nëmme keng Problemer hues iergendwéi fir all Zait bereit ze sinn, fir do kënne penetréiert ze ginn. wou ech mer denken, ok, wat sinn dat fir komesch Standarden a fir komesch Ideeën, déi do mat enger Roll verbonne ginn, déi een am Fong net esou laang anhëlt a sengem Liewen oder déi halt een Deel vum Sexualliewen ass, vläicht deen de ganzen Deel, mee trotzdeem ass d'Sexualliewe jo net alles. An ech hunn d'Gefill, dat gëtt dann iergendwéi esou, jo, zu engem ganz rigide Standard verklausuléiert, deen am Fong iwwerhaapt net do misst sinn. Jo, absolut. Ech fannen och, wat ech oft mat Boddoms sou associéieren, woumat ech selwer mech heiansdo e bëssi derbäi ertappen, ass déi Virstellung dovun, dass Bottoms sou an Subs sou süß sinn an sou dat cute, sou wa mer elo an déi schwul Community ginn, sou Twinks am Fong, sou bësse méi weiblech, sou feminin, zimmlech schmuel an Dënn an net kierperlech sou staark. An ech sinn de komplette Géigendeel dovun. Mee ech ginn awer och, ech sinn heiansdo immens gär bottom oder submissive, wann et mer dono ass. An ech mierken dann och heiansdo, datt ech dann mech derbäi ertappen, datt ech sou sinn, ah ech muss elo méi süß sinn, fir dem Bild gerecht ze ginn, obwuel dat komplette Kabes ass, ech sinn keng zockersüß Persoun, mee sou dat ass komplette Kabes, ech kann och submissive sinn an muss näischt u mengem Äusseren änneren oder dorun wéi ech mech onbedéngt ginn. Jo an et gëtt jo souguer, also grad wann s de vu submissive schwätz, gëtt et jo souguer den Term, dee mer grad net afält, vu Subs, déi einfach bis mi fresch sinn an Bratz.
Genau, genau.
Mee also och ëm eppes, wat immens, ähm, wou ganz vill Konnotatiounen sinn an a wou dann sou eng, eng Roll engem opgezwängt gëtt. Ech fannen et spannend, wéi déi Rollebiller dann sou opgebaut ginn a wat fir Erwaardungen dann och dodranner sinn. An ech wollt zu Passiv sinn nach eppes soen. Dat ass eppes, wou ech schonn vill Diskussiounen hat. och mat Leit mat deenen ech Sex hat, wou dann iergendwéi esou d'Gefill haten, ok sinn ech ze passiv, sinn maachen ech net genuch, well am Fong hunn ech dat immens gär esou ze sinn, mee iergendwéi hunn ech d'Gefill ech misst méi maachen, ech misst méi aktiv sinn an ech denke mer esou, jo heiansdo ass et scho cool wann een net eleng ass déi Persoun déi alles mécht quasi oder wann een d'Gefill huet, ok ech muss elo hei déi ganz Aarbecht verrichten, mee Anerersäits ass et jo awer esou, datt een éischtens ka soen, Hey, hallo, wëlls du och mol eng Kéier eppes maachen oder wëlls du vläicht dat lei eng Kéier probéieren oder esou. An also et kann ee kommunizéieren doriwwer an et kann ee sech och Feedback gi géigesäiteg, wat ee gutt fonnt huet a wat een net gutt fonnt huet. An dat ass dann jo scho erëm e bëssen absurd, ne, wann ee seet, Okay, wärst elo ze passiv an du hues näischt gesot. well ech esou passiv sinn, datt ech mol net gesot hunn, datt ech fillen, datt ech ze vill passiv sinn. An ech fannen einfach, datt et och e bësse komesch ass, fir ze soen, Passivitéit ass eppes Negatives oder ass eppes, wat ee muss iergendwéi bekämpfen oder wou een eppes muss dogéint maachen, wann dat dat ass, wat engem grad Freed mécht a wat där anerer Persoun jo hoffentlech och Freed mécht, datt se sech kann als méi aktive Part un eng méi passive Part iergendwéi erun docken, dann ass dat jo cool, dann hu jo béid Leit eppes dovunner. An ech fannen dat e bësse komesch fir, jo, also deelweis fannen ech et och komesch fir ze soen, eng Persoun, déi bottom ass, ass passiv, éischtens iwwer Saachen, déi mer scho geschwat hunn, an anerersäits ass jo deelweis dann och Virbereedung vonnöten. Et ass vläicht vonnöten, gewëss Saachen auszehalen, grad wa mer am BDSM-Beräich sinn. An dat gëtt vläicht als Passiv geframed, well dat an der Grammatik passiv wier, also déi eng Persoun, ech wäschen den Auto an den Auto gëtt gewäsch. Dat engt ass passive voice an dat anert ass active, mee dat huet jo awer net onbedéngt, ne, déi Persoun, déi an där Metapher elo den Auto ass, déi muss dat jo dann aushalen, gewäsch ze ginn. Dir däerft Iech elo virstellen, wat wäschen ass. Setzt einfach dat an, wat Der wëllt. Mee dat war elo just eng relativ kromm Metapher, fir ze erklären, de Robin kritt sech net méi an, fir ze erklären, dat et och deelweis ëm Aushale geet an dat dat wuel e relativ groussen Akt ass, och wann en net an der Grammatik mat der Active Voice giff beschriwwe ginn. Absolut!
Ech ginn der immens Recht. Ech fannen do, also dat passiv Shamen ass zimmlech wäit verbreet. An der lesbescher Community gëtt et do de Begrëff Pillow Princess. Dat ass am Fong e Begrëff, deen oft, also deen ass immens negativ konnotéiert, dee gëtt oft pejorativ agesat, fir an deem Fall, wa mer elo wierklech an der lesbescher Community bleiwen, fir Fraen ze bezeechnen, déi soe mer, on the receiving end sinn, also déi zum Beispill, wann et zu Oralsex kënnt, déi dann ëmmer, wou déi aner Persoun dann den Oralsex gëtt zum Beispill. An dat ass en immens negative Begrëff, also dee gëtt immens oft negativ agesat, obwuel dat jo am Fong net schlëmm ass. Also esou wann, soulaang béid Persounen domat Spaass hunn, ech hunn d'Gefill, datt. et zimmlech wäit awer verbreet ass, dass Sex esou fifty-fifty muss sinn. Dat heescht, iergendwéi esou d'Persoune maache sech géigesäiteg e Gefalen an dat muss sech dann d'Balance ginn. Esou, dat muss ausbalancéiert sinn, vu ween wéi vill wou wat mécht. An dat fannen ech am Fong och eng zimmlech blöd Idee am Fong, well ech hunn och Leit, mat deenen ech Sex hunn, déi definitiv immens passiv sinn, mee dat ass am dee Moment esou, ech hu jo och eppes dovun. An ech hu jo eppes dovun, wann ech déi Persoun sinn, déi méi aktiv ass an där Situatioun. An ech hunn doran immens vill Spaass. An déi Persoune musse sech dann net schlecht fillen dofir, dass se esou passiv sinn, well soulaang alles ok ass a mer driwwer schwätzen a mer allebéid soen, Hey, dat ass gutt fir eis, dann ass dat am Fong esou, dat ass d'Haaptsaach vun deem ganzen Exercice, soen ech elo emol. Genee, also et geet virun allem dorun, fir Spaass ze hunn a fir sech géigesäiteg gutt Saachen ze dinn an dat ass mengen ech méi wichteg wéi elo iergendwelche Rollen ze entspriechen. Jo. Mir ass elo, wells de lesbesch Zeen gesot hues, nach de Begrëff vun der vum Stone oder vun der Stone Butch an gëtt och Stone Femme natierlech agefall an dee Begrëff bezeechent eng Persoun, déi Pleséier doraus zitt, där anerer Persoun Pleséier ze ginn. Alt am Kontext vun der lesbescher Zeen, wat jo eis e bëssen dann zréckféiert op de Service Top wou mer jo e bëssen festgestallt hunn, datt dat ähnlech ass, fannen ech och interessant. Ech kenne mech mat deene Begrëffer lo net esou gutt aus. Ech mengen, et gëtt oner anerer, et gëtt oner iergendwéi Paper, mee ech hunn do effektiv lo keng gutt Source fonnt op déi Schnelle fir Iech déi all kënne virzeliesen. Mee ech fannen interessant, datt eben an deene verschiddene Communities dann och verschidde Begrëffer fir méi oder wéineger dat selwecht gëtt an jo, dat et och einfach de Besoin gëtt fir doriwwer kënnen ze schwätzen, wat fir eng Rollen iwwerhuelen ech oder wat fir eng Roll iwwerhuelen ech am beim Sex. Jo, fir mech virun allem fand ech och interessant wéi staark gewäert déi Begrëffer sinn, well et ginn kaum. neutral Begrëffer an deene Communities. Also ech hunn och d'Gefill, ech hu virdrun elo vum Twink geschwat an ech hunn, dat gëtt an der schwuler Community, ech sinn net Deel vun där Community, mee souwäit ech awer den Zougang zu där Community hunn, gëtt dat och deelweis immens negativ agesat, genausou wéi aner Begrëffer an anere Communities. An dat fanne ech am Fong immens schued, wéi bewäert déi Begrëffer sinn an datt dat net einfach neutral Terme sinn, mat deene mer kënnen Spaass hu fir eis selwer ze beschreiwen. Jo, genee.
An duerfir géif ech och dofir plädéieren, fir déi Begrëffer vläicht net ofzeschafen, mee vläicht se vläicht e bëssen ze dekonstruéieren. Also ech hat mer hei a menge wonnerbare Notizen opgeschriwwen, datt déi Begrëffer halt keng Hogwarts-Haiser oder Stärenzeeche sinn. A vläicht sinn et se awer an deem Sënn, an deem dat ëmmer ganz graff Kategorië sinn, an déi Mënsche sech andeelen oder agedeelt ginn, jee nodeem halt. An een dann iergendwéi dovun ausgeet, dat all déi Leit, déi déi eng Saach gemeinsam hunn, nämlech hiert Hogwarthaus, hiert Stärenzeechen oder hir Bottom-Switch-Top-Positioun, ëmmer genau d'selwecht wieren, déi selwechten Saache gären hätten an dat net iergendwéi, halt just eng Eegeschaft vun honnerten ass, déi eng Persoun huet a vläicht och just eng Positioun ass an engem immens rigide System, dee Leit ganz starr Rollen opzwängt oder mat op de Wee gëtt, déi vläicht awer guer net der Realitéit vun hirer Sexualitéit entspriechen. Jo, Grad well, ech hunn et scho gesot, Sexualitéit jo eppes immens Fluides ass, wat sech am Laf vum Liewen immens ännere kann an och, mengen ech, zumindest bei mir, domat zesummenhänkt, wéi eis eege Verständnis vun eis selwer ass, falls dat Sënn ergëtt. Also ech hunn immens laang hunn ech geduecht, ech wär bottom an submissive, mee am Fong war dat, éier ech mech mat menger eegener Queerness ausernee gesat hunn a mech mat mengen eegenen internaliséierte Konzepter vu Weiblechkeet ausernee gesat hunn. A fir mech war laang Zäit a mengem Kapp, wann et ëm mech gaang ass, a Submissiveness a Bottom nach ëmmer immens staark mat Weiblechkeet konnotéiert an dat ass och, dann grad als net-binär Interpersoun, esou dann hensdo ustrengend fir sech domat auserneen ze setzen an dat ze dekonstruéieren an ze kucken, ok wéi kann ech mech an där Roll nach ëmmer wuel fillen ouni dass ech mech duerch déi Notiounen déi ech hunn beaflosst spieren, falls dat iergendwéi Sënn ergëtt.
Dach, ech fannen dat gëtt immens vill Sënn, well ech kennen dat. Ëmgedréint, gespigelt vläicht och sou, kann ech als queerfeministeschen Cis-Mann iwwerhaapt rouegens Gewëssen top oder domm sinn? Sou, däerf mir dat Spaass maachen? Ne, grad wann et ëm BDSM geet, mat Gewalt, do, dat ass jo eng ganz grouss Diskussioun, déi ee mat sech selwer féiere kann a wou een heiansdo vläicht mol muss e Schrétt zeréck sëtzen an net just dat op der Uewerfläch kucken, mee och vläicht méi bannendran. An anersäits awer och, wéi männlech sinn ech, wann ech Bottom sinn oder wann ech switchen a vläicht esouguer méi eng submissiv Roll anhuelen, wat mécht dat mat mir? Also dat sinn interessant Froen an ech fannen dat immens spannend, dat do Gender a Sexualitéit ganz oft dann esou eng Intersektioun hunn an ee méi iwwer sech selwer gewuer ka ginn, wéi ee vläicht am Ufank geduecht huet. Absolut, bei mär ass et sou, bei mir spillt do Gendersexuetéit och ganz staark ran. Ech hunn, ech zécken immens fir mat Männer submissive ze sinn, einfach well mäin Stolz da sou ass, sou nö, du gëss engem Mann dat net, déi Kontroll iwwert dech. Gläichzäiteg mierken ech awer och, dass ech dozou tendéieren, fir mat Männer méi submissive ze sinn a fir mat queere Leit vill méi dominant ze sinn. An dat ass e reale Struggle, deen ech mat mer selwer hunn. Sinn dat esou, engersäits wëll ech submissive sinn, anerersäits sinn ech esou, nee, du gëss engem Mann dat net.
Dofir hunn ech elo keen Tipp. Do muss jiddwereen einfach mat sech selwer.
Ja, nee. Ech mengen, also gëtt ëmmer besser an ech ginn och mat mer eens sou. Mee heiansdo streiden déi verschidde Positiounen a mengem Kapp awer relativ hefteg mateneen. Ech muss awer och soen, dass et mir immens vill gehollef huet, fir mech esou staark domat auserneenzesetzen, a wéi enge Situatiounen mat weem ech wéi eng Roll anhuelen, well ech fannen, dass all déi Rollen, vun deene mer elo geschwat hunn, sief et en Dom, e Sub, Top, Bottom, immens empowernd a selbstermächtegend kënne sinn. Grad wann ee sech aktiv dofir decidéiert, also wann een dat Ganzt reflektéiert an ee weess, ok ech maachen dat elo net nëmme well iergendeen dat vu mir erwaart, well dat iergendwellech internaliséiert Biller sinn, déi ech hunn, mee wann ee sech wierklech aktiv dofir entscheet, fir Kontroll ofzeginn oder fir Kontroll ze huelen oder fir aktiv ze sinn oder passiv ze sinn, datt dat immens selbstermächtegend ka sinn a mir dat immens vill beim Heele gehollef huet, wa mer un Trauma denken, an ech och vun anere Leit weess, dass hinnen déi Ausernanersetzung do immens gehollef huet.
Ech ka mer dat ganz gutt virstellen. An ech fannen dat, wat s de sees iwwer sech aktiv entscheede fir eng Roll, do si mer erëm bei aktiv a passiv sinn, fannen ech immens wichteg an immens richteg, fir einfach och sech mol vläicht bei enger Roll, déi een ëmmer oder méi oft iwwerhëlt, ze soen, ech maachen dat elo aktiv an dat heescht dat an dat. Oder halt ze soen, ech wëll emol eng Keier eng aner Roll ausprobéieren. Dat ka jo och ganz interessant sinn an et léiert ee vläicht eppes iwwer sech selwer bäi. An et kann een och soen, okay, dës Keier switche mer a mir probéieren e bësse Power Struggle aus a kucke wat geschitt. An aus deem Chaos, deen do vläicht dann Fir d'éischt entsteet, ka jo eppes immens Flottes rauskommen. Also dat sinn op jiddefalls alles Saachen, déi ech och immens spannend fannen an ech ka mer och gutt virstellen, dat déi, dat dat empowernd ass. Jo, also et huelen, wann et empowert, an et dekonstruéieren, wann et net méi Spaass mécht oder wann een iergendwéi d'Gefill huet, do géif elo ze vill Drock Op engem laaschten, denken ech, sinn déi richteg Manéieren, fir domadder ëmzegoen, an halt ëmmer drun denken, dat d'Sexualitéit immens fluid ass a sech net alles an e puer kleng Kategorien andeele loosse kann. An soss kann ee jo einfach zréckkommen op dat, wat mer virdru gesot hunn, a soen, Ech si strange. Absolut, ech fannen dat ass e schéint Schlusswuert. Ok, ma dann soen ech dir villmools Merci fir dat coolt Gespréich. Ech hoffen et huet eisen Nolauschtererinnen genau sou vill bruecht wéi et mir bruecht huet. Ech soen dir Merci Joël, et war mer eng Freed. An lo kënnt der nach dru bleiwen, well et kënnt lo nach eng Rubrik vum Elie.
Ganz genau. Ciao ciao. Adi.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Wat ass Gender Affirming Care a wat huet dës mat Gender Euphoria ze dinn? Gender Affirming Care ass medezinesch an psychologesch Versuergung, an där d'Gender-Expressioun vun der Patientin oder dem Patient eescht geholl gëtt. Et ass och Care oder Versuergung, an där der Persoun hiert soziaalt, legalt a medezinescht Genderidentitéit gestäerkt an ënnerstëtzt gëtt. Dëst soll hëllefen, datt d'Persoun sech frou, affirméiert a sécher spiert. Der Persoun gëtt also gegleeft an si muss sech net fir hir Identitéit erklären, dës gëtt net diskriminéiert an de Professionellen zweifelt net un dëser. Et geet drëm, dass der Persoun hir mental a physesch Besoine ronderëm d'Genderidentitéit erfëllt ginn. Fir vill Transpersounen ass dëst ëmmer nach ee Beräich, wou se stigmatiséiert ginn, ebe well hir Identitéit ugezweifelt gëtt. Firwat ass Gender Affirming oder Trans Affirming Care wichteg? Wann eng Persoun déi Prise en charge oder Hëllef kritt, déi si sech wënscht, sou reduzéiert dëst de Suizidrisiko, de Risiko un enger Depressioun an un Angscht ze leiden. Et hëlleft och, dass d'Persoun sech besser spiert an ee bessert Selbstwäertgefill huet. Et dréit dozou bäi, dass d'Persoun sech traut, medezinesch oder psychologesch Hëllef ze sichen an sech ëm d'eege Gesondheet ze këmmeren. Gender Affirming Care huet also ee positiven Impakt op déi mental Gesondheet an hëlleft, dass ee sech traut, sech ëm seng kierperlech Gesondheet ze këmmeren. Trans oder Gender Affirming Care ass also net nëmmen eng Noutwendegkeet, mee se rett och Liewen. Wéi eng Aspekter zielen heizou? Zu Gender Affirming Care kann ee beim medezineschen Aspekt Hormontherapie zielen, esou wéi déi chirurgesch Agrëffer am Beräich vum Gesiicht, der Broscht an de Genitalien. Och déi sozial Transitioun, zum Beispill wéi ee sech undeet, wéi ee sech weist, wéi ee schwätzt oder wéi ee sech nennt, si wichteg Aspekter. Zu de psychologeschen Aspekter gehéiert alles, wat zu engem gesonde Selbstbild bäidréit a wat hëlleft, eng gutt mental Gesondheet ze halen. Eng Therapeutin kann d'Persoun begleeden, stolz op sech a seng Identitéit ze sinn. Si kann och eng Transitioun begleeden, falls dës gewënscht ass. Wichteg Aspekter sinn dobäi dat kreatiivt, spillerescht a positiivt an d'Resilienz. Et geet drëm, d'Persoun an hirem Ganzen ze ënnerstëtzen an zesummen ze iwwerleeën, wat méiglech ass, wat d'Ziler sinn a wat ee brauch, fir bis dohinner ze kommen. Wat ass den Impakt vun Gender Affirming Care? Eng richteg Ënnerstëtzung a Begleedung bréngt mat sech, dass d'betraffe Persoun sech gutt a senger Haut spiert. Gender Affirming Care kann ee wichtegen Deel vum Support System sinn. Et schwätzt ee vun Gender Euphoria, dem positive Gefill, dass engem säin Gender passt an sech gutt ufillt. Jiddereen huet et verdéngt sech gutt an sécher an senger Genderidentitéit ze spieren.